A mat der mysteriéiser Musek begréisst ech iech zeréck zum Lett Show Format. Jo, et huet erëm méi laang gedauert. Dat huet e bësse méi en traurege Grond, nämlech wann de Computer um gaang ass ofzekrazen. Verléiers d'Motivatioun fir vill Videoen ze man an ze schneiden. Mee mir man eben elo virum ganzen nes Mini Lecture hei. Et geet haut mat Metroid virun. Am Joer 1986 respektiv 87 ass dat schéint Spill erauskomm wou elo déi schéin mysteriéis Musek héieren hutt an. Dat Spillchen ass och wierklech sou eng. Eng Nische kann een och scho bal behaapten, esou eng. Hei am, grad hei am Land ass Metal och net esou beléift, hunn ech emol ëmmer eraushéieren. Also et ass ëmmer esou, e puer Leit spillen et och seriö, déi waren elo hei gesinn, ee ka knapp während an den éischte Level bësse ronderëm spillen. Ech ginn natierlech e bëssen op d'Geschicht an. Ech mengen et seet genuch aus, Metroid, et ass un dir. fir d'Motherboard ze zerstéieren, mir hunn de Message do gesi gehat. Dir gesitt eben hei den Ufank vun enger ganzer Ära, vun engem ganze Charakter. Dee Charakter, deen et och iwwerall gëtt, ech mengen och a Smash zum Beispill huet en säi Wee fonnt. Du kanns am Metroid mam Sioux-Suit, Samus-Suit ronderëm spillen, am Mario Kart, also gedeessems, ne? Iwwerall ass en ze gesinn an iergendswéi huet jiddweree bëssen seng. Geschicht mat Matt huet. Also mat der Geschicht, dass eben äh, de Planéit Sebes, wo dann dat ganz sech ofspillt, Matt huet sinn äh, ganz ganz fein an der Zäit gewiescht, bis op de Moment wou d'Motherbrain se an d'Hänn krut huet, also si sinn an déi falsch Hänn geroden. An dir kënnt iech denken, et ass eben, mir sinn nach ëmmer an der Middle Period, wou mer lescht Joer och de Schied Icarus haten. Hei si mer och nach ëmmer an do geschichtméisseg eng ganz schéi Welt opgebaut. Et gi verschidde Welten. Mir gesinn och hei elo de ganz Zäit verschidde Moves vun deem Spill. An och de Codesystem gëtt et och, Spinning Jump, Screw Attack, Bouncen, déi mer awer leider net wäerte gesinn. héich, méi héich Prangen hei einfach richteg botz duerch d'Computere lafen, wisou net. Ähm, ginn och vill Géigner, da gesitt mer si scho bal erëm um Game Over, also dat Spill huet och erëm Liewe-Modus dran. Mir befannen eis hei am Ufank eben och erëm an enger gewëssener Welt, et ass, ähm, dat do misst Brinstar sinn, wou mer ufänken, de ganze Start. Et gëtt nach d'Enfer, dat seet de Leit vläicht méi eppes, an dann huet een d'Ridleys Hideout an d'Quaids Hideout. An Turian ass dann quasi de Schluss, wou een dann d'Mother Brain kann hoffentlech zerstéieren. Wat mir hei net gelongen ass, wéi der iech et kënnt denken. Bis dem nach d'Erklärung, de Computer kratzt of, d'Zäit ass net do, wann een och niewebäi och Turnéieren organiséiert. Et hat ee bëssen d'Hoffnung net Game Over ze goen hei mam Projet. an och net géif ëmmer ze goen mam Spill, mee dat dat bësse esou ee Community Projet gëtt tëscht Leit, leider Gottes, ech mengen ech muss net virun erëm schwätzen, d'nes an d'snes Mini, den Hype ass just do wann et esou raus kënnt an dann steet se do an et geschitt näischt mat der Konsol a leider Gottes ass et och bei mir esou de Fall, se steet just nach do fir de Youtube Projet bëssen um Liewen ze erhalen an dat och leider net all Mount wéi ech et versprach hat, well et ass eng Merde wann de Computer muss 20 mol un an aus gemaach ginn fir dat dat an eng Kéier den. Ech a kritt dofir, ech sinn nach ëmmer online, mee dat ass mat engem Notebook, wou s de kee Movie Maker huet, net näischt domadder kanns schneiden, mam Handy a Co. An ech mengen, mir ginn erëm awer zréck zu Metroid, dat wollt ech just eng Kéier elo erwähnt hunn, wa mer Game Over ginn. Et ass eben, mir sinn elo an deem schéinen Anzug hei ronderëm lafen, mir mussen d'Welt retten, ech mengen do kann ech d'Geschicht elo am Fong och scho klasséieren. E Spill, wat et a sech huet. E Spill, wat elo op d'rezent Aktualitéite wierklech ze beschwätzen ass. Geschwënn ass de 3 an do wäert och e Metroid fir d'Switch annoncéiert ginn, op deen ech perséinlech gespaant sinn. Ech muss lech wierklech soen, ech si selwer opgewuess mat Metroid Prime Hunters, misst dat gewiescht sinn, um Nintendo 3, um Nintendo DS nach deemools, wou s de konns am Coop-Modus competitive géintenee spillen. Dat ware ganz, ganz schéin Zäiten. Gouf awer och scho Metroid op der Gamecube a sou Geschichten, also vill vun iech wäerten et och schonn gespillt hunn. Mee fir mech war et och ëmmer sou e Spill niewebäi. Ech hunn och de Metroid Returns um Nintendo 3DS a Kaf gehat. Muss ech awer och do soen, et war e Remake, deen op der Gamescom vill, vill gepusht ginn ass. A mech awer zimlech enttäuscht huet, wëll ech hunn d'Spill och do net fäerdeg gespillt gehat, ass den éischten deen dann Together Multiplayere mécht an do ass Metroid bëssen eng eng heikel Geschicht, wëll d'Story huet et wierklech a sech an ech mengen op der Nintendo Wii do kann een lech och erënneren, an do war Metroid deemools och erauskomm, och verschidde Remakes, also d'Spill ass och, d'Leit hoffen ëmmer op nei Metroid an da si elo ee krut gehat. Fir déi nächst E3 misst dat och en ganz, ganz wichtegt Thema sinn. Net nëmme Smash wat da erëm wäert pushen, mee och Metroid wäert emol éischtens e richtegen Numm hoffentlech kréien, well et ass just Metroid 2018 bis elo erauskomm gewiescht. A vläit komme sou Saache wéi Ridley, Mother Brain a sou misst jo erëm zréckkommen. De Kraid ass och sou een Raid Miniboss, wann s du kanns nennen. Verschidde Leit hu vläit en Albdram vun Iech nach vun deene Saachen. Den Enfer ass och sou en sou eng Geschicht an jo ech wéll eben emmer een déi och eben verschidden Charakter vun den vun den Helden selwer muss eben soen et ass een Space Hunter sinn déi fréier genannt ginn mir sinn als Samus Aran wat eng Madämmchen souzesoen ass lafe mir ronderem. An d'Leit sinn ëmmer casual an soen, et ass de Metroid, et ass de Zelda, da wësse se Bescheed. Dir gesitt et hei och, wat d'Schwieregkeet ass, du krazs quasi ëmmer of, mir sprange ronderëm, mir hunn do Hindernisser, komesch Charakteren, komesch Féien. Ech mengen hei si sou Zoomeren, nennt een dat, an dann huet en awer och sou ee Ripper, nee, keen DVD-Ripper, keen wat weess ech Ripper, dat sinn déi Ripperen, déi do, wou mer net laanscht kommen a wou mer net kënne futti maachen. Scree haat mer och virdu gesinn. Klengt Set Mellow an Rio dat sinn déi ganz ganz geféierlech déi op dech duer kommen. Natierlech pro Welt gesinn et ginn et och erëm verschidde Charakterer, verschidde Géignerin. Do mierkt een einfach dat déi Zäit een och vill sech Gedanke gemaach hat am Metroid. Et ass e Meilensteen an der Siicht vun Nintendo och. Et gehéiert hei op de Youtube Channel. An ab und zu Metroid ze spillen ass net schlecht. Just ech selwer si wierklech lo kee Fan vun der nes Geschicht hei, well dat war, also dat sinn ëmmer déi Hardcore Games an wann s net ëmmer der grouss Kee bass, dann, an du bass eebe géif Spiller vun haut gewinnt, Joren 2000 hues du ugefaang mat Gamen am Fong mol richteg, dann dann hänkt de Buttek net, da wëss de Bescheed. Op jiddwer Fall, Metroid hu mer elo e bëssen alles gesinn an ech hu schonn d'E3 annoncéiert. Ech wëll eben och e bëssen op d'Realitéit ëmmer agoen. Hei gesi mer elo e bëssen eng aner Welt och am Background. Do gesi mer dann och awer eppes ganz, ganz Neies, sou fliegende Fischhuhn géif een dat haut nennen. A Waver heescht dat eben op Englesch dee Moment. Dir wësst also, Dir mierkt also, en ass e bëssen awer dran, e mécht Recherchen, e kuckt sech Saachen u, wat hei spillt. An dat ass de But vum Let's Play, respektiv vum Let's Show. An jo, drop goen ass och ëmmer eng Solutioun, fir net virun ze kommen. Jiddefalls, ech kommen zum Thema. Mir hunn der dräi ugeschwat, se steet vun der Dier. An fir d'Leit e bëssen erëm eng Wiedergutmachung ze maachen, verspillen ech hei op dëser Plaz erëm e Spill. An zwar op der Nintendo Switch. Kënnt et am Hierscht, kënnt et am Fréijoer eraus, nobody knows. Vläit réischt am, no Ouschteren oder esou. Den nächste Metroid gëtt eng Kopie verspillt a Kooperatioun mat engem gudde Geschäft, dat mer hei kennen. Dat heescht, e kritt och fir de Release direkt mat. Den neie Metroid op der Switch wäerte mer da gesinn. Ech ginn eng Kéier de Code hei a fir ze testen, wéi wäit en do kënnt. An wat muss der maachen? Dir musst mer einfach är Geschicht vu Metroid e bëssen erzielen. Wat ass är Attitüd zu deem Spill? Ass et eppes, wat iech reizt? Hutt der domadder vill Stonne gemaach? Et ass eppes, wat mech interesséiert. D'Deadline ass wierklech bis den Datum vun der E3. Dat ass dann am Juni elo de Fall. Dat heescht, dir hutt dräi, véier Wochen Zäit, Drop ze reagéieren wa kee sech mellt, wëss ech och wéi et leeft, dann ass et eben esou gedo. Do war jo och eng Kéier Animal Crossing in Hidden Giveaway deen kee Mënsch interesséiert huet, mee dat maachen ech eben esou als dir wësst wat der kënnt hei kréien. Metroid op der Switch, klengt Gewënnspill par rapport och wa mer elo mir gutt Zäiten zu an Team Lëtzebuerg. Vläit happert bëssen de Projet vu Youtube selwer dat do méi Variatioun kënnt. Op der aner Säit och verschidde Projeten déi elo an de si sinn fäerdeg opgeholl mee se hänken eben nach an der Endproduktioun am Endcut an se wonnert iech net wa mer elo eng Kéier am Summer och Schnéi an Animal Crossing wäerte gesinn. Jiddefalls, ech hoffen ech kann iech bëssen esou Mett haut weisen. Dir hutt keng Limitatioun vun de Wierder, gitt mer einfach e bëssen äre Feedback, ass d'Spill elo eppes fir iech, ass et net. Ech géif op dëser Plaz awer och de Leit vläit d'Recommandation maachen, wa se elo kee Metroid Fanboy sinn, géife se ebe vläit sech déi aner de Virtrëtt loossen, géif ech emol einfach behaapten. Well eppes wat ech net toleréieren ass wann mer hei Giveaways maache mat eise Partner, mat eise Sponsoren, ähm, dann kritt der et, gewannt der e Spill a da verkaaft der et selwer erëm fir domadder just Suen ze maachen. Dat fannen ech e bëssen traureg, dat hunn ech elo wéini eng Kéier matkrutt gehat bei engem anere Gewënnspill, wou d'Leit aus der Këscht gesprong sinn an dat ganz, ganz verständlech, géif ech mol behaapten. Esouvill dozou, also mir hunn haut geléiert, Metroid ass eng Ära déi an der Zukunft deemools gespillt huet, Wann een hei eben an de Bicher liest, am Joer vun 2000 ass deemools an den achteger Jore geschwat ginn, an do si mer scho mëttlerweil, an et geet nach ëmmer virun mat engem Charakter, deen e klengen, eng kleng Pointe bei Nintendo gemaach huet, e bësse sou déi ganz Universumsgeschicht ofkapselt fir eng Konsol, also dat mer an den anere verschidde Welte sinn, an aner Sphäre sinn. Bësse mysteriéis Sphären fannen ech grad gutt an et ass och wichteg dat dat eng Kéier hei eben erwähnt gëtt. Mir gesinn elo hei, mir ginn erëm gutt eens. Also mir ginn dat Spill huet wierklech a sech an ech si gespaant wéi dat viru sech entwéckelt. Wa Leit hei sinn déi soen, yay ech si Metroid Fanboy, ech kréien dat Spill hin. Mir maache jo emmer, probéieren och emmer Livestreams ze maachen. Also fir un alles fort an äh, da kommt op nächste Punkt. Dat nächste Spiel wat um Programm steet ass The Legend of Zelda. An do wärt eben och een aner dat aus Teil iwwer erhuelen. Do kann er dann Gëft drop huelen, well ech bëssen momentan ne, net dat ich keng Zeit hun méi zu pass bei dem Computer geheit, wou et net richtig geht an ich hoffe einfach dat das Opnahme klappt. Ich spammen a bëssen ein ronderem, also da wisst ihr wat nächste kënnt op der NES Mini. Natierlech och elo mam World Cup wäert mer vill op eis hunn. Also ech gi ginn och elo keen Datum eraus, wéini dat Spill erauskënnt. Rechent éischter esou an der Summervakanz, respektiv am September, wou d'NES Mini erëm virugeet, de ganze Let's Show. An mir wäerten d'nächst Joer awer esou lues awer sécher dat ganzt Kapitel hei ofschléissen. Ob et eng SNES Mini Let's Show Rei gëtt, musse mer kucken. Ech denken éischter momentan mol net. Mir ginn hei Game Over. Ech weisen iech elo zum Schluss nach eppes Schéines. Ech soll iech Merci, datt der mer nach ëmmer trei bleift mat deem hei Format. Dir hutt laang genuch e misse waarden, mee elo ass de Computer eng Kéier gutt ugaangen, ouni gréisser Problemer, an dann hunn ech och Hoffnung an d'Technik. Wéi gesot, Merci fir d'Kucken. Mir gesinn hei elo nach e klenge Prezisiounsproblem. Mir stinn do, mee gi ginn et getraff, an da mierkt der, wéi et deemools d'Technik war. Jiddweree sengems. Ob en dat do nach gär spillt, fir all Sammler ass d'Spill ideal, an do ass et ebe fir mech. och esou op eng Presentatioun och vun der Switch Versioun gëtt muss ee kucken mee mir hunn de Problem einfach mat Nintendo de Moment mir sinn einfach ze verwinnt wat Spiller ugeet wann ee Wii U IRL matgemaach huet. Ech spillen hei e bësse ronderëm. Dat war et fir dës Kéier soen ech Merci fir d'Nokucken a see you later in another part. Allez maat gutt. Ciao ciao.